e tielo mar ariyo mar sigana malidni eri mar rawera mane achudhe omako e gwenge iko mago mag barukwiri e sabkaunti ne roma bondo wanyisi kaka ne jogo omake gigo mane otimne kaka ne oyudore ot manie chuny bungu man kod jogo eko ma ichich ni ne onegi to kod kaka pache ne oduogo machiegni nyinga en Elfa Sa Goyam. rawerani ka koro nyiso Ratigo Redio kaka ne achudhigo eko ne omake machiegni mita mia achiel kende eka owuok e rangach mar dalagi kendo dire e nyamburko margi mar Probox bang'e chuoye sindan Mano man kod kwiri ma ichich ni en kwirino ero ma ne dhi wito pache mapiyo mondo mi eka ne giyud kaka ne gilal kode e yo mayot. Gibiro ma gichung' e tienda, gari chung' e tienda, kasto ng'ato yawo but. Ng'ato koseyawo but to ng'ato yawo dhoot. Ka ng'ato oseyawo dhoot, kasto ng'awa yawo butni, obiro to odhira iye. Udhirie gari. Eh. Mm.
Kose dhirai gari to kadwa go kutu mak dhoga. Kose mak dhoga. Ta kasto chwa sindan. Ma sindan ema ne ni mogik. Sindan nochwo kanyo. Nta.
Rawerani kachako tetni e kinde mane onyisowa gima ne otimorene bang' ka moko kuom jogweng' mane oyuoro tok winjo ni jofwambo ne ochopo donje ot kama ne wantie kode eka gigombo ng'eyo gin bende ni to ne obedo nang'o Kata ang'o ma dine timre? Gino mane ochunowa mondo mi ne wakwagi thuolo giwuog oko eka ne wayud kuku mar wach mane wadwaro. Ne wadhi nyime kod loso kod rawerani eri kaachiel kod jonyuolne. Mamagi e Karen Atieno Otieno bende kayangonwa kaka ne obedo kuom wuode e kinde mane masira ma kamano ero ne odonjo e dier odgi ma ok oduong'o kata odi. Koro ema koduogo To duogo mochopo e wang'ayo to oparo ni nyocha okonyo gi nyathi moro pensil koro olokre odok kendo e skul. Ema kochopo e ndara to oneno ka probox moro a Barukwiri Center. To ema kobaro ne probox niendi to luwe. Obaro ne to luwe, obaro ne to luwe. Ochopo koro kama ochung'. To ema kochung' ni to jo mtoka bende ochungo mtokano. Ema opo ka ng'ato oa e but to omake. To kosemake to ng'ama nobet e dier mtoka oyawo dhoot ma, ma diere ae obaye iye to kodwa go koko to mak dhoge kosemak dhoge ae to jogo owacho ni nochwo gini ng'ute ler ma bade korachwich kama machiegno noduogo ka ler neno pod okuot Wuoth ka wuok e dalagi kar saa aboro kendo chomo skund primar ma Magombe kama rawerani eri ne some yango ka gin bende ne gin kod wach mar lal mar rawerani eri. Skul mar Magombe eka yudore machiegni mita mia auchiel kende ka owuok e dala gi rawera nieri. Bang' dakika manok ne wachopo e skund primar ma Magombe ka bende ne wayudo ka jopuonjre ne osedonjo e classes magi ka moko bende eka ne duogo e skul kowuok pacho. kaka achiel kuom luwo chike mag geng'o landruok mar tuono ero mano mar korona, ne wayudo ka oket pi ma ilogo oko e tangi moro matin mar pi e kendo bang' logo ne wadonjo e staff room ka jopuonj kae ne wayudo ka dhi nyime kod tijegi ma kawaida mago mag skul. Kata kamano jopuonj maduong' ne wayudo ka onge Bang' dakika manok, ne orwako e apis mar jalup japuonj maduong' Mr. Erastus Owino Owuor. Mr. Erastus ne ochako oluwonwa kaka ne giyudo wach mar lal mar rawera nieri. It was on um, Wednesday gokinyi around saa ang'wen when the parent came here, parent of the boy Kalwins Onyango of class 7 mano owachona ni nyathi nowuok Nibiro skul on Tuesday gokinyi to kochopo on the way ofwenyo ni wiye nowil gi gimoro koro odok dala nodok nodhi omo gino koro kochopo on the way bute busta cha to po ka probox moro obiro to jogo chunge to chalo ka gima dwa penje yo to po ka ng'ato owuok e but to driver mbele ya odhot to gimake to gisoye e probox koro kane gisesoye kapok mtoka no oringo mabor jogo chwe sandan moro e ng'ute ka ae pache olal nindo tere koro gidhi jogo dhi kode kok ong'eyo ni gidhi kanye koro kane pache oduogo to oduogo gimoro sa apar gachiel to tere oyudo ka en e ot moro to odno nitie nyithindo ariyo to gijaduong' moro achiel to jogo otho te bang' yudo ripot sama ne gimiya that report i went round matemo penjo nyithindo kane ginene nyathi bilano to ok ginene koro ka aduogo ka less than an hour to the father gi brother ne gi the mother and the boy came ka wuon gi oting'e ga piko kokele ka to ema ne gimiyowa that story rawerani eka leronwa e kinde ma pache ne oduogo to kod gima ne oneno e ot manie chuny bunguno bang' pache ne duogo. Kasto abuok radier otieno, achako ng'iyo ot. Ang'iyo batha mokwongo, kang'iyo batha taneno ji adek, ng'aduong' achiel gi nyithindo ariyo, ginindo e remo, to moko ma msuma kanyo be. Ang'o ma ne wuon gi ne otimo bang' yudo wach malit machalo kamaeri? Koro e thuolono kendo wadok uh, go report Got Matar Police Station. Kwa kanyo jo Got Matar uruwa Usenge. Koro Usenge kwana wadhi bende wago report bang'e giwacho ni gidhi timo nonro. Amaling'ling' marwa kayangonwa ni e lipot mar lal mar rawera nieri ne ochiwe mesa mar OCS mar police station ne romano ma Usenge to kata obedo ni OCS ma Usenge ne ong'eyo ni ne onego bed ni ochiwo lipot no ne apisas mago eko mago kwach kich mondo mi ne otimne nonro mapiyo maling'ling' marwa yango ni OCS mar police station ne romano ma usenge ne ok otimo gimoro amora e wachno kata mana ndiko lipodno ero piny ne ok ondiko nikech jogo wacho ni kane ogono polise go report polise go wacho ni ni bungu ng'ama nade madigerie ni mago mna weche maporoch ma usenge jo mna OCS Penjo ka en ni, ang'o mane omiyo OCS mar kar jot mar obila ma Usenge ne ok okawo wachno ero ka gimoro? Ang'o ma omiyo OCS ma Usenge ne ok otimo gimoro amora e wachno? Ang'o ma omiyo OCS ma Usenge ne ok ochiwo thuolo mondo mi ne chak nonro e wachno ero mapiyo kaka nyalore mondo mi ne yang adiera mag ringruoge adek mane rawerani eri wacho mondo mi ne yang od Gebo manie chuny bungu mane rawerani eri wacho ni ne okete kod ringruoge gieki. Ndalo maromo abich ka OCS ma Usenge bang' yudo lipot machalo kama eri to ling' kama tuo ka gima onge gima otimore. Ang'o mane ong'eyo e wachno ero? To onge tineno wane nyathini be nodhukuro bogineno gwange eminyisoga nyathini te manyomako wacho ni mago porojo Ne wamako yo kendo dhi e dwaro dwoko mar penjo gi eki kuom OCPD ma Bondo Sub-County, Madam Roslyn Mnyomlo. Gie sani jowinjo na wane yo kendo wachomo Bondo Sub-County kama bende wadwa ni mondo mi wachop uh, watudrane kod apisas mag obila ka otelnegi kod OCPD nero mano ma Bondo mar mondo mi gin bende ginyiswa ne adiera ma ging'eyo kuom wach nieri mano ma bende koro kelo luoro ahinya ahinya e sub-county neri ma Bondo eh, kaachiel kod Siaya eh, kaluwore kod weche geko mago mag mako nyithindo kaachiel kod mako jomadongo pok wang'eyo adiera mar wachni to ang'o momiyo gini timore omako yogi e kinde gi eki wachomo Bondo sub county police station kama bende wadwa mondo mi wadwa los kod osipidi nero mano ma Bondo onyiswa ni adiera mantiere e wi wachni eri Bang' thuolo ma romo dakika pradek, ne wachopo Bondo sub-county, kata kamano ne ochuno mondo mi ne wabar mondi e kar migago wayud kaka de wamed teko ni mar wuoth koro ne rabora. Bang' donjo e apis jatend obila ma Bondo sub-county kendo bang' yangorene ne obedo kod chich kod luoro kuom gima dine golwa siaya kendo terowa mana nyaka e apise noero mano mabondo kapok wachako luwo adiera ne wagoyo mbaka matin kod nyadendi nieri ka obende ogolo pi mar modho kendo miyo moro ka moro kuomwa kata kamano ojawinjona dhowa ne oduogo moko nimar ne wayudo ni OCPD owuon ne onge kata mana kod ng'eyo ni nitiere wach mar meko kod thuon mane otimore e sub-county mare. Nyadendi Roslyn akabedo kod bwok ahinya kuom wach mane wamonje go noero, mayango adiera ni ne okia gimoro amora e wi wach noero. Ne wadhi ka wamanore mokalo kod adiera mane wasechoko, to nikech ne pod ok oyie kod wach mane wawacho noero, ne ochuno mondo mi ne wagol ne OB namba mar lipot machalo kamanoero mane ogo e kar jot mar obila noero ma Usenge. Gino ero ma bende ne obwoge malich mokalo. Roslyn ka goyo simu Senge Police Station ka otiyo kod OB namba mane wamiye mar yango adiera. Gino mane onyisowa ni samoro nitiere ng'ikruok mar tudruok e kind apisas goeko mago mag obila. Roslyn naka koro mako wachno ma otegno kendo luongo moko kuom apisas goeko mago mago kwach kich mondo mi okaw olipota. Ne wawinjore waduto mondo mi wuoth ne ochom e bungu kama ne rawera nero wacho ni ne otere ndalo abich bang' meko mare. Ne ogo simu ne jonyuolne kendo bang' chopo margi, wuon-gi ne odok chien kawe eka wan Wuongi machielo to ne warito wuok kod apisas go eko mago mag obila adhi e wuodh Nairo. Akane oromo sa apar kod dire, OCPD Roslyn Munyomlo ne ogolo ogeche ariyo mag obila mane oting'owa en kaachiel kod apisas mamoko mago eko mago mago kwach kich e kaachiel kod mago eko mago obila. Usenge ka en kilomita piero kod adek ka owuok Bondo. Bang' chopo Usenge, wuoth mane okawo sama ngima, ne wachako wayudo gari machielo mar obila kod apisas mag obila e iye ka ritowa e bath apaya. Ka koro wamako yo kod geche adek ma gin Land Cruiser mag obila to kod apisas mag obila to kod mago eko mago kwach kich ma kwan gi romo apar gi wiye wuoth ka ochomo got usenge dhi manyo ot ma oger e chuny bungu noero kendo itiyo godo kod achudhego eko kaachiel kod yango adiera mar ringruoge mane rawera noero wacho ni ne nie od noero ne ochuno mondo mi walor wawuoth kod tiendwa bang' kalo usenge town ka gechego eko biro bang'wa mosmos Ma ne en mondo mi ne okony rawera noero temo ka doyang yo ma ne oluwo bang' wuok e obadho malich mar achudhego eko. Ne wang'ado yore madongo kod matindo, kor gwenge, puothe mag ji, kaka moro amora ma wakaloe to oganda bedo kod bwoko kod luoro kendo dong' kapenjore ni to ang'o ma dhi nyime. Bang' wuotho kuom sa mangima, ne wachopo but Bungunero mayudore machiegni kod sikund primar Masanda. Kata kamano, kane wachopo ka, rawerano ero ne omedo bedo kod luoro mokalo bang' neno Bungunero ka koro ne ok onyal loso kata loso nono mar mondo mi ne onyiswa yo mane oluwo ka owuok e bunguno ma dine kel yot chopowa e ot mane owacho nero. Gino ma bende koro ne okelo ng'ikruok maduong' ahinya ne menyo marwa. Sa apar kod ariyo madhi kod nus odhiambo bang' menyo mar arieya kendo a gi lwetwa nono ne wamako yo mar duogo e steshend obila no e Roman Mabondo ka nyadendi Roslyn koro yangonwa kaka weche ne obedo e odiechieng' mangima mano mar timo nonro ma kamano ero.

Ere kaka rawerani eri ne owuok e lwet achudhegi e seche mag otieno? Ne owuotho kilomita maromo nade, e to ere kaka ne owuotho e chuny bungu gotieno? Ere kaka ne oyudo resruok ma ochopo e dala? To apisas mago mag obila to wacho ang'o e wachni? Ne dwoko mag penjogi duto, e kik ibari ma ok itudori kodwa e odiechieng'ni romano mar wuok tich e seche ma kamagieki e tielo mar adek kendo ma ogik mar nono niri kama rawerani biro miyowa mathoth kaka ne otemo matek ma owuok e odni man kod ringruoge adek mag jogo eko ma ichechni ne owito ngimagi kendo mane olor dhode matek mokalo kod kiful ne nyakalondo maratego